Ji dil û can ez jî kê bi xêrhatina we dikim û tevî evê sir û seqemê û gelek ji weşeviyên dûr beşdarî di vê ahengê de bûna. Her gaveke bi rastî ne xelata pêşiya min wergirtiya te kes di jiyana xwe de qet jî ji bo xelatkirinê ya ji bo navdariyê min nenivîsandiya. Wekî ku mamosta wan anî ziman bi rastî mijar li ba min di pêvajoya dîroka min a nivînsînê de. Mijara hezkirina zimanê kurdî, hezkirina zimanê dayikê, zimanê ku piştî ku ez tê me dema di dibistana seretayî ku hino hino ez fêrî zimanekî nû dibim, hino hino li ber bi heza wî zimanê nû ve diçim ji ber ku her tişt Îdî wî zimanî dê peyde dibûn di pertûkxaneya de pertûk bi erebî bûn li malê pertûk peyde dibûn li ba ma bi zimanê erebî îdî jiyaneke nû bû jî ji min re lê mijar çima ez dibêjim mijara hezkirinê bû ji ber ku îdî di heştê û heştan de min kurdî û erebî dê nivîsand piştî karsata helepçayê Hezkirina zimanê dayikê, hezkirina stayla miradey ke nê Radyoya Delgê Şoreşê, Pîr Miço, Şakiro, heta radeyek baş Hemed Şêxo, Seîd Gabarî û pir ji klasîkên me ji ber ku berhemê kurdî nebûn, ez ketim bin bandora vê stayla ku bavê min di malê de lê guhdarî dikir. Bi rastî. Pertûk nebûn îdî me ev helbest ev stran min di nivîsandin bi tîpê erebî da ku ez jê gotinekê wergirim. Alîkar ji min re bû ku bi rastî gelek caran min li bavê xwe vedigeriyam. Ez ji biçûçikayî ve wilo civata bavê min bêhtir bala min dikişa, bêhtir nêra ew civatê wan li ser şoreşa Berzaniyê ne mir diaxivîn bêhtir paş. Li ser vê hatiyên ê kevna re ser gelek tişta diaxivîn dagê me belkî kuçekî ew ew em bêjin gelek tişt mirov fêr dibê lê belkî ew çand ji warekî dî ya ji wayek fêr dibû. Vêca ez kêfxweş bûm bi rastî îro ku Şakiro û Miradê kinê û şivanperwer bû, heme çî hunermendên me ku wê demê hebûn, Seîd Yûsif bû, Seîd Gabarî bû, pir bûn. Ciwan Haco em ji bîr nekin ku eva karî bû zora qeys bibin, karî bû zora mutenebî bin, karî bû zora ku yekemîn belkî berhema bi erebî min xwend min jê hez kir, Kelîla û Dimna ya Ibn El-Muqeffa bû ez bawer dikim. Her wiha dema dibistana navendî mamosteyekî min ji em bêjin ji ber av sahilê Sûrî bû. Ewî ez dame pêş ewî gote min ji xweha min re digot ku ev keseka behremend e gerek bibê rojnamevan û min di riya wî re pir ji hej muweşehatê Endelusî em jêr dibêjin ji ber ku navekî dî kurdîn hez nikarim jê re bibînim ji we bêjim. Lê dîsa mijara hezkirina zimanê dayikê zor a, wî zimanê nuh bir gumpê heta radeyek baş di ber hevokê helbesta nivîsîn wek em bêjin destpêk ji bo min her wiha ji sed û şêst rûpela min çîrokeke dirêj bi zimanê erebî nivîsandiya. Baş e da ku em gelekî jî em zanin xelk ji dûr hatin axaftinê me vir dewr de nebî. Ez ê vegerim di sala hezar û neh sed û nod û duan de da ku kesk ez ke da kesekî jî ji bîr re nekim. Di riya bi rastî ez wê demê wek keçeke piçûçikî çalak ban min nizanî bû em bêjin di wî temenî de ka wêje û siyaset çawa jev cûda dibin min jî nizanîm di ku qey her tişt hema di siyasetê de dibî Ez bi rastî ez kadroyek eger xelkê Têbesmiyê li vir amade bin dizanim wek keçeke piçûçik di nav Partiya Demokratîk Kurd, Alpartî, de min xebatek ma bi xebatek baş qebre kir û bi rastî jî kê de ez wê ji bîr nekim di riya wara hîngî berhevên wî kurdî dor çil û pênc ji helbestên wî dema seretayî di riya warek hana Seydayê Tîrêj Îdît salan û tûndûtûan da di riya mala ez bihawar dikim Alûcî de nûçe xeber ji min hat ku Seyda dixwazê te bibînê. Em çûn serdana Seydayê Tîrêj de ez nerîna wî kê jî zen bûm da ez wê berhemê xwe jî kê ez bênim ji ber ku bi rastî îdî rewş li Rojavayê Kurdistan ê berê jî hatin rewş ne xweş bû em derdiketin